Nyu mama tiripo makadiwo tiripo mungatsanangurire mhuri yezimbabwe life yenyu kuti chii chiri kuitika chaita nhasi kuti munge muri muno mubhazi muchipema uye dambudziko renyu nderei
inini ndonzi mevisi dunira ndiri munhu akazvarwa achiona ndikaita grade one yangu kusvikira form three ndichienda kuchikoro ndichiona nevamwe pamwe chete nevamwe mm -hmm iyi taiti kana tava kudzoka vamwe vaiti ngatikumbire ipa munda dzevaridzi nguva yezhizha ini zvaindiremera ndainyara kumbira vanhu zvinhu zvavo nokudaro ndiri fom 3 ndakaita dambudziko romusoro musoro wangu wakarwadza mazisa akavhara masango anamboita tsanga anamborwadza iwo pachawo asi burikidza nokurwadza kwomusoro akaregedza kuona apo ndo pakandiitisa kuti ndizovazve munhu otanga upenyu hutsva ndikatanga kuva munhu ava kufamba nemabhazi nokuti mukati mechikoro handina kubudirira bcause ndainzwa musoro saka handina kuzoenderera mberi nokuenda kuchikoro saka ndiri munhu asina kuzoenderera mberi burikidza nokurwadza nokurwara saka ipapo ndava kurarama semunhu anenge achikumbira pema mukati memabhazi ndifamba nemabhazi zuva nezuva rega rega ndongorega zuva rimwe resvondo ndichienda kucheche asi mazuva ese ndendichina ndichipema ndichitsvaga kurarama kozi hapana hanamboroorwa hanamboita mwana kana mbodini saka inini upenyu hwangu unongoda ini muridzi wawo kuti ndizvitsvagire nokuti pandakarwara ndikasaona gore randatadza kusaona ndorashaika mai vangu asi baba wangu vanga vashaya tiri kuprimary tikasara tichengetwa namai
ah, saka makamboenda here kuchipatara kuzama kurapiswa maziso aya e, ndakaenda kuchipatara ndakaendesewa ndaka kuchipatara tena hospital yekumasvingo ndobva yanditransfeira kuharare ndikaenda kuparenyatwa kugomo kwese vayo vakati operation yomusoro asi ndakagaramo muchipatara vachiti ndichaoparetwa ndichaoparetwa zuva nezuva zvichingodaro asi mwari ah, ndingangoti ndimwari vakakanzela operation iyoyo nobva kwazonzi aiwa hauchaopareti chirwere chiri kukurwadzisa musoro chaoneka itb iri musoro nobva ndangozorapwa tb iyoyo saka kwakanzi maziso haagoni kuoparetwa iwo haana amborwadza asi kaanga ariwo akarwadza aioparetwa kuitira kuti uone ndo magumiro andakazviita ah, saka nhasi mukawana munhu ari kuti ari kuda kumboti murapwe maziso aya munoda here ehe ndakasununguka kana zvichigona kuti ndiwane munhu anokwanisa kundibatsira pane kurapwa ikoko maziso kuti aone zvese ndakazvimirira ndichitofara Ngozi kuona ndokuzvuvira. Ngozi kana chitofamba riri dambudziko famba chaiko chaiko haa ndichiita panika mwana anodzidza kufamba asi nekuburikidza nokuti nechisangano hangu navanhu vanenge vachindibatsira asi haungagari wakavimba naizvozvo unotodawo zvimwe zvaunotoda kuti urarame uchizviitira asi burikidza nekutambura ikoko kokusaona unokonewa tiipai mhuri yezimbabwe

4 3 1 3 zita rinobuda mavis dunira orit mhuri yezimbabwe ndimo muno mubhazi rakananga kumasvingo e, tasangana namai vanga vachikumbira tikati zvakanaka kuti mhuri yezimbabwe tisangane navo haungafariwo here ukaita chakanaka kubatsira mumwe ari panguva yekutambura mama vari kuti chero maziso chaiwo ndinoda kutorako Shuviro yangu hombe panyika ndeyekuona kuti ndizviitire zvinhu zvangu. Ndatenda mhuri yeZimbabwe.